peger...
Ya, euh, ne zoujomp ket eus al lusk unan dre miz, met n'eo ket strik. Eh non, n'eo ket grevus.
Uh, gik ez igon. Ha tornoz on. Hag evel boaz, e klaskomp noc'h e komz diwar-benn keleier, uh, c'hoario hag trewal.
Chetu.
Demdei, ur bern yeah. traoù zo dalerat peger hon eus enrollet mont bet a boe pell. Gwir eo.

E daou vil un warn-ugent e ede ablañ rummata c'hoari o Zelda, pemp plat tregont a c'hoari. Setu ar c'hoarioù. Setu e soñje d'an dud fiche traoù liammet gant se padal n'eus bet netra. Ya, ha kroget eo, zoken an Nintendo Direct ne lavar vefe netra diàr-benn bresañ The Wild Down, n'eo ket se? Ya, da'm soñj oa se. Evit ma vefe ket spontet an dud, e lavar kenderc'hel a ra, mais...
Ya.

Evel boaz eo kroget gant an tudennoù nevez Smash Bros, traoù c'hoarioù bras zo war le PC pe le trino all war Switch, Fall Guys da skouer, ha
tout se.
Bon, me, enfin, perak ket, hein, me n'on ket a-enep tamm ebet, met n'eo ket dre ret entrev dedennusañ evitoñ. me 'm eus kavet dedennus e vije Famicom Detective Club una daou war e e diavez Japan peogwir eo ur visual novel, n'oc'h setu. Se zo ma c'hoste Weeb, a zo laouen. Un dra souezhus a zo bet Mario Golf, ur Mario Golf nevez. Se oa fentus ha dic'hortoz. N'oc'h, bon, memes jañs pe an c'hoariad da Mario Golf war Nintendo pe war a tri-ugent. Bon, n'eo ket ma ma doare c'hoari kareton, met petra ket. 'Vit ar re a plij da Mario Golf. Ya. Ouzhpenn 'oa un doare istor, non Est-ce que... Un istor Non.
Euh, ah, ma question JO, bah, oa un dra iskis. Moi, c'est... euh, a pezh a zo fentus e euh, Bez zo ur mod euh, lies c'hoarier lec'h euh, n'eus kenemp da c'hortoz e c'hoarife an dudal. Noc'h e ur seurt redadeg, quoi. Ah, ya. Zo fentus. Hmm.
Bevo Tales from the Borderlands war Switch. bet oa ur c'hoari anvet Neon White ivez gant Annapurna Interactive. seblant iskis ur FPS gant karto. Hag an design oa iskis un tamm. Ia, meus ket soñj eus se, met perak pas? Ya. Uh, bet oaie bruderezh No More Heroes 3, me n'eo ket ma kennebeut a pezh a blij din, mais cool bepred. Uh, bet vo ur uh, remake deus Miitopia war Switch.
Disparr, nul a c'hortoz ez eo.
Ba bet oa tud a welaouen. Yeah.
Uh, toudoudu.
Diskouez eo bet ivez c'hoari roll nevez e mod Octopath Traveller, a zo anvet evit poent Project Triangle Strategy, Star Wars Hunter, ur free-to-play. Ha mod all an dra souezhus a oa Knockout City.
Ur seurt dodgeball...
Ya ya, ba deuet eo maez dec'h da'm soñj pevañ tud o c'hoari war Twitch, enfin paeet gant EA. Ok. EA hini? Ya, evit se, se blante... dedenus, mais bon... kumuniet-se.
Ya, bah me ar pezh a blije din oa an design quoi quoi voudran bepred fentus euh, gwelet euh, IP Newe ha tout. Enfin, Ya, ya.
Bevo ivez World's End Club hag ar c'hortozan forzh pegement pugure. e euh, penaos un dra bennak ha nije gallet bezañ ijinet gant ma empenn klañv pugure. Ya. E krouer

gant bonus tout, an DLC, machin, machin. Ur, ur stroll, enfin un doare a-stroll eus c'hoario Ninja Gaiden, bon. Ur season pass evit Hyrule Warriors n'oc'h nimant daou on eus aret ba dija vicheret dimp kregiñ da c'hoari. Mais, Ya, ya, gant, euh, gant penaos anvet déjà? para.
Hyrule Warriors, Age of Calamity. Yeah, Age of Calamity, e carré. Euh, mais bon, pugurom kraouiet po pemp segonden, ba n'omp ket da benn da c'hoari c'hoaz, mais an mm. debeneg. Setu ton pedan. Bah, Adrastol, euh, Splatoon 3. Mais gotos!
Ah, bah, ils ont ket, mais ils ont dit pour échu. Nann, peger spleton tri oa an dra... Oui, peger euh, oan o zellet an tamm, ha pezh oa bet leret. Euh, spleton tri oa... Ah, an dra fin a oa dic'hortoz pennamen. Oc'h e spoilet pep tra. spoilet pep tra. Penaos euh, bezo bet traoù diwar-benn Zelda, me war a seblant, N'eus plijet da den ebet estregeton, queen estregeton. Ah ya, Skyward Sword. Skyward Sword HD. Noc'h euh, me zo e-touez an tri den o deus kavet mat Skyward Sword. D'am soñj an mhm. niverusoc'h, mais bon. Euh, pezh a zo, bah, n'eo ket kozh, noc'h em eus ket c'hoant ra d'ober du fin. Euh, n'eo ket... Enfin, si tu gavan ket dedennus ce cas de remake du stu. Pezh a zo, E vo Joy-Con super brav a vo liammet gant C'hoari bremañ-se, ça me change. Ta seul effet poulec la cat euh, Wind Waker à Twilight Princess var Switch a var azé blan euh, bezo tud a lar e vo la cat ivez Wind Waker d'HD hag euh, Twilight Princess HD var Switch ivez.

D'am soñj evit Nintendo eo ar blaouez ar c'hramm oc'h emañ o paouez kregiñ benn ar fin peogwir e krog e miz Meurzh pe e miz Ebrel zoken. N'oc'h eo da'm soñj e-kerzh ar bloaz oc'h eo hon c'hramm da c'houzout ur bern traoù diwar-benn pemp ple ha tregont Zelda kwa. Ok, Hag ya. perak ket ya ur just ur c'hadlakaat Wind Waker HD hag Twilight Princess HD war Switch. Barzh, marteze e vo ar seurt tra un tamm vel Mario 3D All Stars oc'h eo? Ya, gwir eo. Piv oar?
Gwelet vo. Ha n'oc'h eo? Ya, an dra dic'hortoz a-grenn a oa Splatoon 3 hag a zo kroget. En un doare iskis-kenañ, vije bet lâret Mad Max, Ya, iskis oa ket tamm ebet Splatoon. Fallout. Ya, Fallout. Ya, setu.
Noc'h e oa Fentus en ergar, da'm soñj vo ur Splatoon normal, mais Fentus oa en doare da ginnig, Mm. quoi. Meus kavet cool. Mais ya, mais goude, re, bah, pff, déjà, kavout a ran Splatoon 1 ha Splatoon da ouzh rik ar memestra.
Ya. Ze aze, barz ar pezh on eus gwelet gant Splatoon 3, bah, be oa armoù nevez, kartennoù nevez, mais ar sentiment de meus oa memestra avec le Ouais, Splatoon yeah. 1 ha Yeah. daou. Koulskoude, e vefe traoù dedennus d'ober. Tu vefe ober ul lodenn en termes de relay for dead, pe nous on petra, enfin, traoù effet d'ober, quoi. Yeah, ma tu sais, vos oezadennoù Yeah, gure. Mm. Euh, Mais euh, vite point, fin Splatoon a oa bet un IP newe super cool, pa oa bet mm. diskuliet, hag euh, bah, yeah, c'est blanqué, hier setu. Dam jour au calstu da c'hoari c'hoaz, Ya, ya. Ingal, mais hum, vez ket neveset kalz, ma sentimp. Ben non.
Noc'h un tamm iskis. Ya.
Setu evit euh, Nintendo Direct ar zeitek a vis c'hwer ver. Da c'houde ez eus bet d'ar bemoar nugent a vis c'hwer ver ur state of play hag a zo neuze un abadenn gant Sony evit komziñ war-benn traoù PlayStation. Ah ya, zellet moi, ivez, da ma Ah, t'es ta zellet, me ma ket zellet. Bah, da ma soñj, moi, zellet genre un skignadenn penn-dravezh. Ok.
N'oc'h eh, bah, me 'meus ket notennet kalz a dra diwar-benn se, peogwir 'oa kalz c'hoarioù ha bet gwelet dija pe... Ya, ya, dreist-holl. Oh, Oa netra... Hopkins ket eno newe deus traoù a oa bet dija meneget, quoi, pe...

Hag e film eus kejañs mat. Mais ze blant tout re brao. Ya, ya, ben, design a zo, ah, a zo prap war, quoi. Et perak pas Spi meus e teuio emez euh, diavez PlayStation ie. Ya, dam soñj.
Ya. Ya, ma boudet zo bet kozia trav kozh Deathloop euh, Maia, setu oa An kalz Draft Final traoù. Fantasy VI euh, remake nevez. Ya, euh, Oddworld, Oddworld. euh, Mm. fin bonne, euh, toutes ces, euh, oa bet meneget déjà quoi. Ya, setu, netra ne... Noc'h un netra ispicial. An de warlerc'h eus me pebezh euh, miz-c'hwerver Hmm. spontus. Da c'hwec'h warn-ugent a viz-c'hwerver e eus bet skignet ur euh, Pokémon Direct, noc'h un Nintendo Direct ispicial diwar-benn Pokémon. Hag a zo kroget gant ur super inspirational video o lârat "Waouh là là petra zo c'hoarvezet e pemp pla warn-ugent evit ar c'hoarioù Pokémon ha tro-dro d'ar c'hoarioù Pokémon". Ha noc'haet e oa da keleier ha skeudennoù dreist-holl skeudennoù nevez deus New Pokémon Snap ha deuio e-maez d'an Dregon a viz Ebrel noc'h eo ben gourc'hemennet 'm eus evel-just. Peger hor c'hortoz groñs er c'hoari-mañ? N'hoc'h esked finiañ diskouez o deus un tamm ar mod da c'hoari, bevo doare eo da cheñch ar skeudennoù, da rannañ gant an dud kat like ha tout un tamm roet da sokial. Fin setu, benn ar fin e reomp ur Pokémon Snap met un tamm liammet gant ar bed a-vremañ kwa, n'hoc'h n'eo ket fall. Ha goude trawal evit gweled fin ober skeudennoù disheñvel, gweled ar Pokémon o lugerni ha tout-se, o finvad. A bep seurt traoù, ne ouie. Pezh a zo mat peogwir ma un tammig aon 'vije Ba ray shooter evel Pokémon Snap hag 'vije ket kalz traoù ouzhpenn. Oc'h aspi 'm eus vo un tamm Ba ya ouzhpenn aze gant tu Pokémon Go ha tout, a zo peseurt dra d'ober quoi. Gant al logik kemerzh kudennoù hag eus ar Pokémon. Ya, ya, penn-da-benn. Ha goude-se n'oc'h aet ya n'ouzon ket mar eo bet komprenet met Diablo pemp pla warn-ugent a c'hoarioù Pokémon eo ar bloaz-mañ pe bez plaouez.
Ya! Ket ur crossover Zelda Pokémon. Eh ben piv oar!
Ur film gav ou benn a fin? En ostum. Be vo ur remek deus Perl ha Diamant n'hoc'h eus oa deuet e-maez e daou vil seizh N'hoc'h eus Perl Le Sentiment hag Diamant e Tinslán setu enfin remek quoi me gav dedennus peogwir ma ket c'hoariet d'ar re-mañ setu peogwir on studierez hag ma ket ar c'hont ken evit ar c'hoarioù video n'oc'h ket n'hoc'h vin laouen o c'hoari gant ar re-mañ hag ar souezhordenn a oa ur c'hoari-nev e vlamm hag e pep keñver hag a zo Legend Pokémon Arceus, un doare open world e Sinnoh gant ur seurt benn-fin un endro hengounel asiat. Hag met penn-da-benn Breath of the Wild tevel quoi. Setu Yeah. ar crossover ar Zelda ha Pokémon. Nor eo... Bah, ya. ya, ben a fin ar pezh oa bet kroget barzh ar Pokémon divea, eh, mais an dud a oa dipitet peogwir e c'hortozen just a-walc'h ar c'hoari a-raok oa k- penn-da-benn euh, open world ha tout, ha ben a fin oa ket neuze Mm. ar c'hoari-mañ a responto un tamm d'an dud-se quoi. Ya.
Hag anzavrañ me e soñjañ en ur c'hoari Pokémon WC me aboue ar GameCube quoi. Mais en holl, il y a de mieux en mieux. Ya, ya, evel-just.
Mais n'oc'h ket... Waouh! Laouen on ivez. Setu. Evit an direct Pokémon a oa cool. Ha da c'houde ez eus bet ar Pegaz? Ya ya, ar Pegaz, daou vil unan warn-ugent. Ya, n'oc'h eh skignet eo bet ar Merc'her Seitek a viz Meurzh, euh, hag eil embannadur ar Pegaz a oa. N'oc'h eh ar Pegaz evit ar re na ouient ket petra komzet on diwar-benn-se warlene? N'ouzon ket. M- zoken. marteze. Ar Pegase a zo ul lid evit reiñ prijo da wellañ c'hoarioù video bet savet e Frañs. N'oc'h eo war skouer lidoù all e broioù all hag en o zouez ar Games Awards. Ya. Roet e vez ar prijo gant Akademiezh Arzo ha Teknikoù ar C'hoarioù Video. Izili an Akademiezh a zo tud a-vicher hag ouzhpenn mil tri c'hant anezhe a zo. hag a vot holl evit ar Pegase. Setu, euh, n'ouzon ket hag-eñ eus an trawal. Non, bah tu zo euh, ray un tamm peseurt c'hoarioù a va renk, euh, comme tu fais juste... des prise bras, enfin, vo ket marse yeah. vo ket an holl brijou. Non, vo ket, vo ket gwad an holl, mais hum, N'oc'h ket prijoù ispisial a-walc'h a zo me gav keveriet gant Lido all da skouer. Bah, klask eo deus ober traoù un tamm disheñvel quoi, evit en em disheñvelaat eus ar re all. Ya, evel just, met da skouer bez zo ar priz evit ar gwellañ c'hoari savet gant studierien. Ya. Se zo plijus pegwir eo da Gwarwell e 'z eus kalzik skolioù tro-dro da c'hoario video e Frañs ha tout. Hag e kaloneka...
Me gav e kaloneka-us, quoi, vit an dud-se. Mhm. Enfin, vit an holl. unan vit ar zon, an istor, ar bed, zoken an dudenn. Fin trev un tamm dishevel, quoi, deus ar pri Joal. N'eus ket ur priz evit pep Doare-c'hoari quoi, n'eus ket ar gwellañ c'hoari RPG hag all.
N'oc'h me gav eo kenkoulz. Dreist-holl n'eus ket tra war ar c'hoarioù evit ober-se. Ya, evel-just. Ya, ya, evel-just. Ar c'hoarioù meneget ar muiañ abalamour a oa Tell Me Why gant Don't Nod Entertainment. There Is No Game Wrong Dimension gant Draw Me A Pixel. Haven, gant The Game Bakers, hag Microsoft Flight Simulator gant Asobo Studio. Yeah. Uh, reoù all a oa evel-just, mais an, ar re-mañ a oa anvet peplec'h pe dost, quoi. Yeah.
Setu...
Euh, bon, evel a lidoal e, ez eus bet diskouezet c'hoari o dazont hag euh, tammoù euh, kelaouadennoù bet filmet e studioioù gall ha tout fin... Euh, Ya, klasket o deus ober un tamm 'vel ar Games Award, Ya. pennatin. Penn-da-benn. Met gwir e oa dedennus que mont da welet un tamm penaos euh, re an traoù er studioioù e oa un tamm disheñvel. Ya, même Ok, skavet fun. oa pli juste à l'Odenose. Mm. Dre vras. Euh, recevet neus Eric Chahi ur priz à Enor. Ya, digant Evit- Roselyne Bachelot, Ya, ar fich. hag en he- he doa

Na bennak, sell oberia. A oa un tamm cringe, mais fentus, fin zo dit. Même ça ne doit teneridigezh eviti. Ok.
euh, Nor Erik Chahi nous on ket ma komzer diwar-benn, mais matze ze stud ouien ket piwe. Euh, ya, neuze, c'hoant peus rafen Ya, ma fel dit.
Neuze Erik Chahi euh, zo euh, un eus diorroet e unan Another World euh,

Fel flashback.
Ya, setu euh, flash, flashback euh, zo unan anezho, euh, a zo bet laouennet gant Another World, moarvat, ha goude Rick Shane eus diorroet euh, aze gant tout ar studio, gant Infogram, euh, Heart of Darkness, a oa ar memes style, hag a oa Mhm. plus justre, aze moa c'hoariet gant ar c'hoarizé pa oan bin, Ok. hag a blij din kalz. Merci euh, Rin, war Twitch, un D. Ah, yeah, c'est c'est cool. Euh, je suis dessus.
Euh, a goude neus graet raktres all neus eya evel just. Ba, raktres a oa unan eus ar raktresoù a va renk qui a oa Paper Beast. Ya. C'hoari a Euh, oa bet savet evit ar VR. ya, da setu pezh a on avant da Setu, mais euh, ar blamañ, et, et- enfin, e daou vidugen e deu demez evit euh, ket VR, quoi, evit Mm. un c'hoari normal.
Ankenius spontus. Ya, parce qu'on dra bezañ bezañ iskis-tre, aze e penn-darbenn euh, dra un tamm arzel à tout, fin yeah. dam sonj. Bah, evel euh, kalzig a, a zaverien c'hoario video a gozh, quoi. En effet, le kedo monde bar studio braz a gwelloc'h ede ober c'hoario un tamm artsi iskis, evel Frédéric Grenal, pe... Setu din Mosse. Ya.
Ar pezh zo dedennus peger benn a fin e... e enfin, sur c'hoarioù dizalc'h ha, a ginnig traoù disheñvel bepred. Mmh, pas mal.
Hag euh, setu ket traoù all da lar diwar-benn Eric Chahi. Non, euh, bah, Megav a lid a zo bet ivez un doare da venegiñ alies e jikorea kalz ar gouarnamant yeah, euh, dre anterouriezh ar CNC euh, vit produiñ mm -hmm. c'hoarioù video ha tout se. Donc ouais, bon, bon. Un tamm ponner marteze, mais gwir eo mod, euh, mod menegiñ. Enfin, Ie, evit, euh, evit an dud a defe c'hoant d'em lañsañ Yeah. e c'haller euh, kaochikourioù gant ar CNC. yeah.
Setu, hag euh, bah, n'ouzon ket ez zo laouen gant an disoc'ho dre vras, mais zo laouen e vije bet ur bern prijo gant Tell Me Why, puisque bah,

C'hoari peogwir e vezer spoilet buan, quoi. Ah, ez eus pront c'hoari a-raok bezañ ah, spoilet.
Puis ah, bah, film, plusieurs principes à c'hoari a zo un temps... Euh, bah, e, e bezañ souezhet gant ar pezh a c'hoarvez. Bah, ya, ya. Hag, euh, bah, fin an nebeut rev a meus kavet, euh, enfin, a meus kavet diwar-benn ar c'hoari, a lakae an an da c'hoari, da Jonjal et Doki Doki Literature Club. Donc, ah, ya.
c'hoariit da Doki Doki ma peu d'un tammik euh, amzer da goll. Ya, setu evel-se zo memestra quoi, Rabat. Euh, sellet penaos er c'hoari ar c'hoari evit Ah non, puis pennoc'h eo ma paotr ker an c'hoari zalit eus unan bennak o c'hoari, mais yeah.
goude vo plijadur beken o c'hoari quoi. Mm. Setu, uh, bah, Heaven on oa gwelet, fin me ma gwelet kalz uh, tresadenno, skeudenno a tout dija, hag uh, seblant plijus ivez. Ya, diorroerien o deus graet c'hoarioù all a-raok. Em boa graet- em boa roet gante ma ar santimant... Enfin, ar studio a navezen mat, setu on dedennet gant se. Mais enfin war ar seblant eo memestra ba an istor karante a zo un tamm kuku, enfin se 'm eus klevet koulz. Ah! Ah ya, Fury o deus diorroet, a oa ket tamm ebet d'ar memes c'hoari. N'ouzon ket, a lennen moa un test diàr benn se, a lâre Hey Ivan, bon ba...

P'am eus ket soñj-se. Hag kavout rin par fin e-pad al lid e kaven e seblante brav oc'h klask a-rin gouzout hiroc'h. setu tamm pellañ. N'hallan ket kalz trawall da lârat. No, n'eo ket fall dija. Ya, ya, evel-just.
Ne oa ket achu gant ar c'heleier. Nann.
Bet chom 'ree un dra met un dra all. D'an dri war a viz meurzh ez eus bet ur un dra gant Square Enix. Ur ginnigordenn, un tamm 'vel State of Play ha tout. 'meus ket sellet tamm ebet. n'ouian ket petra zo bet lâret. Estreget ez eus bet diskouet Life is Strange, ne oui?

Ok. Mais ya, n'oc'h ket... euh, before a storm, ha n'eus ket plijet din kement, quoi, n'oc'h ket... Ya, ok. Ma z'eun tammig aon.
Mais war memes tro, an istor a zeblant newe-vlam n'oc'h ket ondet en memes tra. Mhm. Euh, c'heuliet e vo ar plac'h anvet Alex, da'm soñj, euh, orin aziat. Mhm. Hag a glaskomp prin penaos eo marvet he breur, hag a oa o vevañ en ur gumuniezh euh, un tamm hippie euh, tu lâret. Yeah.
Setu, hag euh, he galloud dezhi a seblant bezañ eus an tout from an dud-all. Yeah.
Ha n'oc'h e c'hall euh, enklask vese, n'oc'h e, e lak da soñjal e film Pixar oc'h eo?

Ma perak ket derc'hel d'ober c'hoarioù e stumm rannoù ma rez pep tra m'em eus dezhe ? Ma an doare da gontañ zo disheñvel kwa. Ya. Vel ur stirad a veve pep tra asambles. Da welet. Me 'ouian ket pa ra zo bet lâret a-hend-all e-pad an dra skouerennig zo re. N'ouzon ket.
Marteze traoù cool ma plij deoc'h c'hoarioù skouerennig. Me 'm eus aet ouzh ar bliskon daou vil un warn-ugent. benn ar fin n'eo ket bet diskouez kalz tra, just Blizzard Asgard Collection. Da lâret eo vat adembannet remasters eus c'hoarioù kozh Blizzard neuze c'est The Last Vikings, a zo cool, ha neus awenet ar c'hoari video Dreist Train. Rock'n'roll Racing ha Blackthorn, neuze yeah, Rock'n'roll Racing.
Ah, mais yeah, au niveau c'hoari war Super NES. Yeah.

Dipitus dre vras 'm eus kavet, enfin ne oa netra nevez. Mais setu, vel se ma. Dommager. Euh, setu vid ar c'heleier, neuze, n'em peus netra da ouzhpennañ. Ah non, ma oa ket fall dija. Daoust hag-eñ 'teus rannet komz diwar-benn Ur c'hoari pe meur a hini Ba, kaout a rez kreiz ganti ma fell dit. Bon. Euh, Noc'h ec'h an a gomz diwar-benn Super Mario 3D World ha Bowser's Fury. D'an daouzek a viz c'hwec'hver e deuet e-maez c'hoari newe euh, Mario. Noc'h eo hag a zo Super Mario 3D World ha Bowser's Fury war Switch. Euh, diwañ darvoud euh, deabla pemp plat tregont Mario a oa. dec'h da c'hoût. Noc'h Super Mario 3D World a oa c'hoari Wii U bet embannet e daou vil trizek ha n'am boa ket prenet me c'hoariañ alies e levraoueg gant ar vugale pa dar vakañs o skol. Setu c'hoari a anven un tammig dija hag a zo plijus-tre da c'hoari da veur a hini pur e c'haller fin fentus-tre, puisque setu la décomze, hag a-wechoù zo unan ar c'harrevion pe re c'horrek, c'est un film fentusé. Euh, me meus c'hoari a vo kavet amañ noc'he. Noc'he Super Mario 3D World a zo evel-just ur c'hoari savenn, peogwir ur c'hoari Mario, hag e 3D, a-hend-all 'vije ket anvet 3D World. N'oc'h ket ret eo tizhout final ivez en ur lammat al arc'hant e enebourien evel ur c'hoari savenn Mario. fin ur c'hoari Mario beñchi. Pep e pep live ez eus teir steredenn da gavout, koachet en gerioù deus al live hag ur siell. Setu ma fell d'an dud ober kant dre gant, quoi. Pewac'h c'hoarier pe c'hoarierez a c'hall c'hoari asambles hag ez eus perzhioù disheñvel n'hoc'h c'haller c'hoari Mario, Luigi, Peach ha Todd n'hoc'h eo tudennoù heverk Mario. pep hini n'eus barregezhioù disheñvel n'hoc'h rev zo a ra buan, rev zo a lamm pad pelloc'h pe uheloc'h. Tra wezh-se. A-wechoù e ranker soñjal eh! Ha live-mañ 'vo aesoc'h gant tudenn-mañ-tudenn ha tout. Hervez an doare zorvet a live. Evel-just peogwir eo ur remake pe ur remaster n'ouzon ket ez eus tre ouzhpenn e c'haller implij an amiibo evit Kajiko, c'hoari en linenn. Bez' eus ar modu 'ta pouskeudenno posubl eo c'hoari da veur a hini e live ho Captain Todd, pezh 'oa ket posubl gwechall. setu. Hag an dra everk deus ar c'hoari-mañ zo ez eus un eil c'hoari en hoc'h ae, Bowser's Fury. e-lec'h un doare open world bihan, lec'h ma c'hoarier Mario, evel-just, hag e ranker kenlabourat gant Bowser Jr. a-benn sikour Bowser, oc'h ez eus o fentus. taget eo gant un doare kounnar oc'h a lakneañ da zistruj pep tra, gwashoc'h eget boaz. setu ret eo dastum astro bihan e stumm kijer. E pep lec'h er bed digor met n'eo ket bras betek bezañ prest da dalañ deus Bowser. A-wechoù e tivun Bowser hag e lava pep lec'h tout. Un eil c'hoarier a c'hell kemer fin penaos c'hoari perzh Bowser Junior evit tagañ an enebourien ha diskoachañ teñzorioù. Un sekred zo en endro ha tout ma eo bon evel boaz n'eo ket ur gwir eil c'hoarier enfin eil perzh kwa eo kentoc'h un doare sikour iskis vel barzh Pokémon Let's Go hag Mario Odyssey ha tout se. N'eo ket ur gwir c'hoari koap kwa kenlabour. Setu, tamm pe damm. N'oc'h ket gwelet 'm eus ur video ar YouTube gant Bowser's Fury ma fell deoc'h mont da welet met war a seblant n'eo ket dispar ar c'halite. Ya, met trawalc'h evit kompren pezh eo ar c'hoari. Ok, cool.
Ma fell deoc'h gwelet. Hag marteze e streaming Super Mario 3D World or ma rebedak. Ouais, ya!
Salut! Marmot. neuze ur c'hoari am eus da galzigat draoù met ur c'hoariig bihan 'm eus c'hoariet gantañ anvet Half-Past Fate. Ah, mais ya!
moa klevet komz 'barzh N3 pe ne soñn ket petra. Enfin moa klevet komz dija, diàr-benn ar c'hoari-se. Ha m'oa dedennet ac'hanon peger eo savet en ur stil a blij din kalz hag a van brav-tre hag a zo ur meskaj daou D ha tri D aze gant an endro e tri D hag an tudennoù pe an objedoù e sprite daou D. ha gant efejoù gouloù modern, se a gavan, n'ouzon ket perak, met kavout a ran brav-kenañ traoù-se hag c'hoant 'meus c'hoari d'an holl c'hoarioù mod-se zo ket ma n'eo ket doarioù a blij din, genre Octopath Traveler hag a zo ur JRPG ne blij ket din, hag aze Half-Past Fate a zo un doare visual novel gant un istor karantez, zo traoù ne ran kazi, enfin n'eo ket un doare c'hoari. Ça marche, 107 Ya, setu.
Neuze, setu, met dre ma oa brav-eston em eus kroget ar c'hoari ha plijus-tre, evel-just, enfin, c'est un c'hoari savet mat-tre. Un c'hoari bah, hor visual novel, mais visual-tre, puis enfin, lodenn vrasañ ar visual novel nemet skeudennoù testet, neuze, penn-da-benn, enfin, vel ar point-and-click, quoi, mais gant evel-just muioc'h a istor ha nebeutoc'h a luziadelloù. Luziadelloù bihan a zo, met e gwirionez nemet na beg evit lakaat ac'hanout da gomz gant tudennoù a-gleiz hag a-zioù. n'eus netra, n'eus netra luziet penn da fin. setu neuze ba brav eston eo an tudennoù zo fentus, an istor zo moutigawar, aze e penn da benn arabat gortoz traoù spontus vel Life is Strange pe c'hoarioù Telltales

plijus, bad ket pell, pa n'out ra diveur peter eur bennak. Meus ket soñj pegen benn amzer meus lakaet, met setu tu zo da'm soñj meus lakaet div peter daou petri brantat, prentad c'hoari.

N'eo ket tra ho poe justre. Uh, setu, etre peder ha c'hwec'h eur vez meus laket, moarvat meus laket peder eur, nous un tamm hiroc'h eget ar pezh meus laret. Ya, yeah, ya, yeah, mais bon, lakomp diwech diver pe... Ya, yeah, yeah, setu, n'eus ket ur revelzi, n'eus ket da gameplay dreist ordinal, mais mm -hmm. brao eston, plus just moutig an istor, uh, setu, uh, mare plus just, uh, azimpl. Setu la, la cagra da vous zroarzin. Mat, pesaction will have cute consequences. Ya.
Ma gurnez n'eus ket consequences gant ar pezh-rez-mañ. Mais memestra. Euh, setu, euh, nous avez orziater à Nintendo Switch. Mad Setu. Euh, vid Half Past Fate.
Disfer
Un peu ce qu'on nous a c'hoariel Ya, bah ya, euh, meus kejonz perag, me krogedon da c'hoari endro da Pokémon Café Mix, a oa, euh, a zo ur free-to-play, pe free-to-start, ouian kere, euh, kentoc'h fritoù-play mestr. D'ar be war warn-ugent a viz Ewen daou vil ugent oa deuet er golo a oa war Switch hag penaos pellgomzerioù ha tout, enfin kentoc'h traoù ezhomm quoi dre vras. E n'oc'h evel ur fritoù-play klasel ez eus ur bern doareoù da baeañ evit mont war-raok, traoù evit lakaat an dud da distreiñ bemdez da c'hoari hag all hag all. Darvoudoù liammet gant trev ar c'hoarvez, prantoj war blaz, tout ha tout. Mhm. Setu, noc'h e modal. ba c'hoarier pe c'hoarierez a, a sikour ar plac'h yaouank gant vedleañ da verañ ur c'hafedi. Ha benn a fin e an arvalien a zo Pokémon hag an benn a fin ar skipailh a labour ivez. Pep Pokémon eus galloudoù disheñvel hag doareoù boued a vez troet gwelloc'h. Oc'h da skouer bez 'zo rev a oar prientiñ dibennoù-pred, rev 'zo a oar prientiñ evajotom, fin tout-se setu. Hag evit prientiñ ur meuz e vez gwraet en un doa gant un doare puzzle un tamm. En un niver resis a daolioù e ranker ober ul liorzhour gant memes arouez hag a zo pennoù Pokémon. Ret eo ober ur seurt linenn Pokémon ar c'hirrañ posupl kwa, evit kaout ganit poñchoù. Hag tamm-ha-tamm e teu da vezañ startoc'h-startañ n'oc'h aes eus elfennoù a ranker distruj hag n'eo ket aezet, traoù bonus evit dont a-benn ha tout se. Ne c'honne ket gwellañ c'hoari ar bed. posubl eo ivez evel strollajoù a-benn c'hoari gant mignoned enlinenn. Ha kemer perzh e dezho a-bad nebeut amzer kwa, 'vel free-to-play. Setu, perzh pennañ ar c'hoari a zo penn-da-benn an design a zo moutik spontus tresadennoù Pokémon met mod livadur tout dous oc'h eo. Ya. Pastel ha tout n'oc'h eo glot mat gant gant ar bed-se. Met n'on ket sur e c'hoarifent pad pell. Fin ar c'hoe 'm eus ket c'hoariet aboue ouzhpenn dek dewezh hag zo donc Hmm. fell ket din c'hoari dre d'en-dro. Setu! Ok.
Euh, mod all, me, euh, deut eo mes nevez-so euh, DLC diwezhañ The Binding of Isaac, anvet euh, Repentance, hag a Ya. ouzhpenn ur bern traoù da, da c'hoari. Neuze em eus prenet hag on adkroget d'ober gant da c'hoari gant The Binding of Isaac. uh, moa ket tamm ebet uh, echuiñ da c'hoari dija, met neuze um, klasket meus benafin adkreiñ gant ur savenn uh, gant um, uh, Ur c'hoariodenn nevez ur c'hoariodenn nevez, mais uh, bezo kalz, enfin, benafinik zo kalz re a draoù da, da adober, neuze on, on Mm. distroet gant ma, ma enrolladenn kozh.
Ya. Euh, setu meus ket kavet kalz traoù c'hoazh euh, gant euh, an DLC, mais euh, c'hoari a ran war Twitch ur wech an amzer. Ha, ha chetu.
Mad.
Hag euh, ozelet ouzh tud o c'hoari euh, The Witcher 3 war Twitch, on a croquet gant ur bartier nevez un new ah. gameplay war The Witcher 3. Des os pontus, euh, yeah. lui et Game of Thrones dès que Miller Finref. Un koskadarez a-wechoù N'ez on ket.
Ha bez ur mod nevez war euh, Geogesser ivez, bez Battle Royale euh, gant euh, ar pellder ha n'eo ket juste ar vro. Neuze setu ur bern, bern traoù nevez yeah. evit abusiñ amzer. Setu, ha te ur c'hoarioù all ivez, peus graet neveso

Ba setu neuze evit ar c'hoarioù. C'hoant 'peus komz diàr-benn tra 'oa n'int ket c'hoarioù? Ya, perak ket? Oc'h notenn 'm eus tri zra. Ouion ket ma fell dit komz diwar-benn Eil Blaouezh Hilda pegoulz 'neus sellet asambles. Ya, echuet hon eus.
Ya, echuet hon eus. Ba ya.
Ba setu Eil Blaouezh Hilda hon eus sellet a-benn ar fin. Ha n'oc'h ket Hilda zo ur... Stirat Beward, zo skignet war Netflix. gant eil bloavezh em eus kavet mat-tre. em eus kavet oa oa kalz temo un tammig tristoc'h fin
gant ba darempred Hilda gant he mamm hag penaos e c'hall he mamm bevañ an traoù peogwir Hilda zo... emgar a-walc'h, vezafi. memes tra gant he mignoned, memes tra gant an doare tudennoù vev ganti nac'h eo Twig hag Arthur. Ra bennafin pep hini n'eus un tammig ur rann evit lakaat war wel an dudenn quoi ma gaout. Hag e oa dedennus. Ha splann... Fin, ma 'z kaved e oa splann e oa... Hilda, ben e fin, oa, oa displijus a-walc'h gant an dud tro-dro dezhi. Mm. Ac'h oa, oa iskis a-walc'h gwelet-se barzh... Barzh ur, ur film... Enfin, ur stirad beot quoi, ma 'z kaved. Hag a zo evit ar vugale, memes tra. met juste. Setu. Traoù all 'teus da lâret ? Bah non, me 'meus ket sellet traoù all estreget-se. Enfin, bon, travaillant de ma buhez war Twitch, je faisais l'alchimie tirajou, un Ah, terme ja. dommage, mais это ведь ad le- adkregi kanti. Ne- Zoken traoù Star Wars? Bah ya, pa oa de... Bah n'eus ket traoù Star Wars nevez, force penaos. Mais oui, Mais pa vo...
Mais bez vo The Bad Batch o tont 'maez 'benn nebeut neuze, da 'm soñj, Mhm. ez ait nemestra ouzh euh, The Bad Batch. Ah, matre.
matre.
Uh, model, meus gwelet ur film uh, meus kavet mat a oa um, ur film kebekaet anvet Jeune Juliette hag a zo ur uh, ba un teen movie penn-da-benn uh, gant ur plac'h yaouank anvet Juliette hag uh, e vez heuliet e lise uh, gant e familh ha tout uh, bof, un teen movie klasel, met me gav e cheñchen fin benn ha fin ar fed vije Kebek ha tout a cheñche un tamm fin setu kavet 'm eus plijus-tre. Mod-all 'm eus sellet eus ar stirad Sharp Objects a zo ur stirad berr diwar ur romant gant Gillian Flynn. an dra HBO hag am eus kavet mat-tre gant Amy Adams. Ha n'oc'h aet start-kenañ ur bern traoù spontus a zo emlac'h alkolegezh Setu un benn a fin e istor ur gelaouennerez a vez kaset gant he rener d'ar gêr fin er gêriadenn lec'h m'he deus bewet pa oa yaouank. he familh zo spontus, tout an dud, er gelc'h a Ar ger zo spontus, ur ger deus ar su ar Stadoù-Unanet oc'h en tamm gant tuioù gouennelour ha tout. Setu m'eus kavet e oa mat-tre, bez' zo kalz labour tro-dro d'ar sonerezh ha tout-se ha ya.
Dedennus.
Ya. Setu evit an trewall. Ba mat-tre neuze. Ken, euh, ken euh, ben trimis.
Ya? Euh, me lardin geezik e plec'h e c'haller adkavout ac'hanout war internet. Off, bah, war Twitter au comptant très nul. Euh, modal war Twitch, mateze. Pa... Deuiñ a-benn, pugurteus gikoret an onn da gavout un tu. Yeah. Noc'h e achu gant YouTube hag a zo super koz. Uh, marteze e c'halli uh, streamañ en-dro, fin streamañ, e evit ar wech kentañ c'hoari o Switch ha les trignaux all, peulier c'hoari o PC, zo hervez, a pezh a fell din ober, uh, war ma chadenn Twitch. Mm -hmm. Setu, noc'h e, ba, ma fell d'ar... Ur blog te sive dan? Ya bezañ. Ur blog 'meus ivez anvet zo benn ar geek. N'ouzon ket marteze zo selaouerien na ouiont ket peus ur blog. Mais ya, marteze. Ya ya, n'oc'h ur blog Koz-Noe bremañ peogwir on oan kroget unnek klasoù. E lec'h ma roañ ma olilioù ar benn filmoù, stirajoù, bannotreset. c'hoario video me ra loc'h eh setu dre vras ha levio me lennan ket kalz setu n'oc'h ket deuit da lenn ma fell deoc'h ha te Eh ben me 'm eus ur chadenn Twitch anvet Tornos e-lec'h ma streaman jeux gear The Bending of Isaac hag traoù all Little Big Adventure er mare-mañ. Ya. setu un Twitter, un tornos, euh, m'eus ket, euh, m'eus ket ken a vlog, ne m'en ket ken penajou, mm. euh, setu. Mais alors, chaden YouTube, on eus betra c'hoari ganit, l'er ma vez lakaet a-wechou, bah, l'er ma peus lakaet da let's play Mario, mais l'er ma lakan ivez a-wechou replay Twitch hag avant Dedenus. Ya, setu.
Non, et, ma, et ma thésé et Chilewit.

Ha marteze e vefomp gwelet e gouel broadel ar brezhoneg? Ya, ya, ya.
Marteze rimp abadet a-raok. N'ouzon ket. Ya, spilmoz.
Mais bon, ken kaoz. Ya.
Ya.
N'oc'h setu. Ur gont Twitter on aussi evit. Ya, hag ur bajenn Facebook. Ya, vit forzh penaos liammet gant an abardenn. Ya. Noc'h eh...
Setu, ma fell d'ar Kadkelo. Setu. E ma, ken ar c'hentañ tro?
Ya, kenavo. Kenavo!